Beth yw iachawdwriaeth? Mae'n air byddwn ni'n ei ddefnyddio'n lled aml fel Cristnogion. Wel, efallai mae'r peth gyntaf gallwn ni ei ddweud yw bod gennym ni lawer o eiriau sy'n disgrifio'r cyflwr bendithiol yma. Mae'r Cristion yn ei arddel trwy fedydd ei fod yn enaid sydd yng ngolwg Duw wedi ei achub rhag allu pechod a marwolaeth i'w ddinistrio yn rhagwyddoldeb. Gallwn ddefnyddio geiriau arall, megis achubiaeth, cadwedigaeth, gwaredigaeth neu'n gweud na yng ngweddu'r Arglwydd, gwared fi rhag drwg. Prynedigaeth hyd yn oed iechyd yw'r iaith. Fel oedd yr Esgob y diweddar Saunders Davies yn ei draddodi, Mae tri pheth wedi digwydd oherwydd ein Harglwydd Iesu Grist sydd wedi gwneud y fath beth â iachawdwriaeth yn bosib, sef y Crud, y Groes a'r bedd agored neu'r bedd gwag. O i am ddechre trwy ddweud stori fach. Pan o'n i'n blentyn, siŵr o fod biti un ar ddeg, o'n i'n un o griw o blant yng Nghastell Newydd Emlyn o'dd yn hoffi chware yng ngerddi Plas Cilgwyn. Neu a dweud y gwir, chware yn yr allt oedd yn ffinio tir y plas. Doedd ddim hawl 'da ni fod 'na, a roedd y ffaith yna yn gwneud y gamp o chwarae yn yr allt hyd yn oed yn fwy deniadol a chyffrous. Roedd hen wraig yn byw yn y lodge, a phan oedd hi'n gweld ni'n dod, roedd hi'n dod mas a phregethu wrthon ni, 'S'im hawl 'da chi fynd mewn fan'na. A mae fe'n fancherries, mae'n nadredd a llewod a crocodiles. Fysem isie i chi ofyn beth oedden ni'n neud nesaf, ond yn sicr bydden ni ddim yn mynd adref. I fod yn deg, o'n i'n blant bach drwg, ond o'n i ddim yn blant cas. Mewn ffordd, oedden ni yn ddiniwed, doedden ni ddim am beri doli ar ei neb. Ond fel oedd Mam arfer dweud, o'n i'n ddigon hen i wybod am well. Hyd yn oed yr oedran hynny, roeddwn yn y cyflwr mae'r Llyfr Gweddi Cyffredin yn ei ddisgrifio. Nid ydym wedi gwneud y pethau y dylasem eu gwneud, a gwnaethom y pethau na ddylasem eu gwneud. Hwn yw'r cyflwr o fod wedi ein geni mewn pechod. Ein hetifeddiaeth ysbrydol oherwydd y gwymp yn Eden. Y rhwyg sydd wedi digwydd yn nefnydd ein perthynas ni gyda Duw. A mae'r Apostol Paul yn ei ddisgrifio yn ei lythyr at y Rhufeinied. Yn lle gwneud y pethau da dw i eisiau gwneud, dw i'n dal ati i wneud y pethau drwg dw i ddim eisiau eu gwneud. Nawr, rydyn ni'n byw mewn oes sydd yn rhoi y nwylo'r unigolyn yr awdurdod a'r adnoddau i wireddu pob math o welliannau yn ein bywyd. efallai yn fwy nag erioed yn ein hanes. Os ydych chi'n unig, mae grwpiau dir i i'w ymuno â nhw, heb sôn am Zoom a Facebook. Os ydych chi'n rhy dew, fel fi, gallwch chi gael tabledi i golli pwysau. Sim i gael 'da fi. Os ydych chi'n ddiflas, mae digon o gyfleoedd i wneud crefftiau neu mynd am wâc. Os ydych chi am gadw'n heini, gallwch chi ymuno â gym neu chlwb rhedeg, ac yn y blaen, pob math o adnoddau er ein gwelliant a 'sdim byd yn bod â'r hynny. Ond does dim byd i gael. i wireddu ein hiachawdwriaeth y gallwn ni ein hunain ei wneud. A mae'r celwydd hefyd, fod ddim Duw i gael a bod ddim ots am gyflwr ein heneidie ni, yn un newydd iawn yn hanes ddynol rhyw? Mae pobl bob amser ac ym mhob lle ar hyd yr oesoedd wedi credu mewn Duw o ryw fath, ac yn y rheidrwydd i anelu at fod mewn perthynas o iawnder gydag ef. Ond shwt mae gwneud hynny? Nid ydym yn gwneud y pethau y dylasem eu gwneud, a gwnaethom y pethau na ddylasid eu gwneud. Ni'n ymwybodol o'r angen am wrediad, heb fod yn gallu ein gwared ein hunain, ymrwymiad ddwbl, felly, sy'n ein tynnu mewn cyfeiriad yn erbyn ein lles a'n daioni. Y mae gwyrth yr ymgnawdoliad yn dangos dy head Duw, o'r dechrau, i gwyro'r rhwyg yn nefnydd y berthynas. Ac i gyflawni'r iawnder yma, mae'n danfon yr Iesu i gymryd ein natur ni, ond mewn perthynas ddi-rwygiedig, Ydyw ddyn di bechod gyda ni? Duw gyda dyn er mwyn i ddyn fod gyda Duw. Ac yr ydym yn adrodd y wirionedd yma yn ein credo. Mae geiriau'r garol ar gyfer heddiw'r bore yn dangos dyhead Duw i achub ac i wared ei bobl o'r cychwyn. yr addewid i Adda, y byddai ei had yn damsgen ar ben y sarff. Amrywiol ddŵr Esekiel yn arwydd o adferiad Israel, a phresenoldeb Duw ei hun yn rhoi bywyd. A bendithion iachusol yn llifo fel afon o deml Dduw. Mae Eseia yn sôn am yr un cadarn o froth Fosra yn frenin godidog, ac am y gwreiddyn bach yn blyguro o foncyff Jesse. A'r cyfan yn cael ei grynhoi yn gywrain mewn baban bach ar lun y Mair. Ar gyfer heddiw yn bore yn faban bach, yn faban bach. Ganwyd gwreiddyn Jesse yn faban bach. Y cadarn ddaeth o Bosra y deddfwr gynt ar Seina yr iawn, gaed ar Galfaria yn faban bach, yn faban bach. Yn sugno bron Maria yn faban bach. Caed bywiol ddŵr Esekiel ar lin Mair, ar lin Mair, a gwir Feseia Daniel ar lin Mair. Caed bachgen doeth Eseia yr addewid roi di adda yr Alffa a'r Omega ar lin Mair, ar lin Mair, mewn côr ym Bethlem Juda ar lin Mair. Diosgodd Crist o'i goron, o'i wirfodd, o'i wirfodd, er mwyn coroni Seion, o'i wirfodd, i blygu ben di-halog o dan y goron ddraeniog, i ddioddef dirmyg llidiog, o'i wirfodd, o'i wirfodd, er codi pen yr euog, o'i wirfodd. Am hyn, bechadir brysia fel yr wyt, fel yr wyt, i mofyn am y noddfa, fel yr wyt. Y ti rygorwyd ffynnon, a uwch dy glwyfau duon fel eira gwyn yn Salmon, fel yr wyt, fel yr wyt. Am hynny, tyrd yn brydlon fel yr wyt. Ac fe'i croeshoeliwyd ef. Mae'n rhaid bod yn deimladwy, ond hefyd atal ein tuedd at sentimentaliaeth wrth ystyried y Groes. Dyma oedd modd arferol yr Ymerodraeth Rufeinig i gosbi drwy gweithredwyr mewn ffordd oedd yn arswydus ac yn erchyll. Mae amcangyfrif Geidwadol fod tua 300,000 o drueiniaid wedi eu dienyddio yn y modd yma, ac amcangyfrif fwy rhydd-frydol yn awgrymu rhai miliynau. druan â nhw. Ond i fi fel Cristion, erchyllter croeshoeliad yr Iesu yw'r hyn mae'r emynydd E. Cefny Jones wedi dehongli yn ei emyn fawreddog, Pan groeshoeliwyd Iesu, torrwyd beddrod i obeithion. Roedd rhywun yn dda, yn llawn daioni, Rhywun oedd yn hardd a theg ei lun yn llawn tegwch. Rhywun oedd gyfiawn. Rhywun oedd nid llai na Duw ei hun, yr addewid, yr un a ddyheuwyd amdano gan y genedloedd dros ganrifoedd lawer, wedi ei daflu ymaith fel sbwriel bob dydd. Nid yn unig dyn a groeshoeliwyd ond gobaith, a chariad, a thangnefedd, a chyfiawnder, a'r hir obaith am iachawdwriaeth. Mae hwn yn beth sydd yn wirioneddol erchyll, y peth mwyaf ofnadwy erioed. Troes ddydd y nos a rhwygwyd llenni hyd yn oed y deml, torrwyd beddrod i obeithion, ac adeiladwyd sylfaen i an-obaith, efallai byddai'n para am byth. Ond cododd Iesu, a gadael bedd gwag. A chyda'i atgyfodiad a'i esgyniad i'r nef, atgyfodwyd nid yn unig corff, ond cariad, a gobaith, a heddwch a chyfiawnder. A seliwyd am byth yr hir obaith am iachawdwriaeth, am waredigaeth. mewn cyfamod newydd yn ei waed. Ac un peth arall. Nid iachawdwriaeth bersonol yn unigol i'r Fi Fawr, ond er pechod yr holl fyd, ac adferiad yr holl greadigaeth. Pan oedd Iesu dan yr hoelion yn nyfnderoedd chwerw loes, Torrwyd beddrod i obeithio neu rei annwyl wrth y groes, ond cododd Iesu, nos ei trallod aeth yn ddydd. Gyda sanctaidd wawr y bore teithiai'r gwragedd at y bedd. Clywid ing yn sŵn eu camre, gwelid tristwch yn eu gwedd. Ond cododd Iesu, O cyneidiau troes yn gân. Ŵyl ar seion mewn anobaith, a'r gelynion yn cryfhau, gwelir myrdd yn cilio ymaith at y llorau duwiau gau. Ond cododd Iesu i wirionedd